Erbetlik bolsa, olar öýdekäler ýüreklerinde besläp ýören arzuwlary barada gep açmakdan mahrumdylar. Sebäbi Karkaranyň kakasynyň, Gurbanyň daýysynyň diri çykan, Karkaranyň ejesiniň, Gurbanyň daýzasynyň jesedi çykan öýde aşyk-magşuklyk hakda gürrüň etmek, Ýa-da ol hakda göz bilen gepleşmek hebesdi. Iki juwanyň ikisi üçinem öýden diri hem öli çykanlar tärimiň aňyrsynda durup, ediljek gürrüňi diňläýjek ýalydy. Şonuň üçinem olaryň ýagdaýy aýry jaýda ýaşap, setanda-seýranda pynhan ýerde sataşýan aşyklaryň ýagdaýyndan köp derejede pesdi. Bolan betbagtlykdan soň karkaranyň çak edişine görä, Gurban birneme sowaşan ýalydy. Çaklamasyny hem karkara özüçe esaslandyrýardy, esasam düşnüklidi. Emma ol çaklamanyň tersine, şol wakadan soň karkaranyň Gurbana bolan duýgusy telim esse güýjäpdi. Çünki her bir namysly, arly ýigit beýle biabraýçylyga sataşakda ýiten daşlaşmak bilen bolmalydy. Gurbanyň daşlaşmak ýoluna düşmegi bolsa gyz üçin onuň geregini has-da artdyrmalydy. Hakykat ýüzünde bolsa Karkaranyň beýle çaklamalary esassyzdy. Gaýtam, tersine Gurban indi ony özüne has-da golaý saýdy. Oňa nebit agyrdy. Iň ýakyn hossardygyny tekrarlamagyň arzuwynda gezdi. Ol Karkara gözi düşen mahaly geçen güni bolan wakany ýatlasy gelmän, geljek barada arzuw etdi. Geçeniň ýetilmesi mümkin däl arzuw bolup, diňe geljegiň ýetiläýmegine umyt baglanýan arzuw bolýandygyny hem onuň ýüregi joşdurdy. Emma şol joşuny welin ol diline getirip bilmeýärdi. Orak diş etmek bahanasy bilen dükanyň işigine gelen karkara içerden çekiş sesi çykmaýandygy sebäpli biynjalyk boldy, birdenem Gurbanym, Be-eý, mekir aýal eken-ow! diýen sesini eşidip biynjaldy. Ol iş arasynda dynç alynýarka, Erkan kepeläniň geň-enaýy wakalary gürrüň bermegini halaýandygy ozalam Gurbandan eşidýärdi. Şonuň üçinem Gurbanyň şadyýan sesi gulagyna ýeten gyz ussa ýene bir gyzykly gürrüň tapandyr öýdüp jyklady. Telhan kepele Sarahsa ady ýaýran demirçi ussadygyndanam bolsa gerek, birneme öwünjeňräkdem. Bir aýdanyny ikinji gezek gaýdalanda öňküsinden üýtgedip, has mahabatlandyryp aýtmagy-da halaýardy. Bu gezegem şeýle boldy. Gurbana ýap-ýaňy gürrüň berlen hekaýat gyz maşgalanyň ýanynda aýdylmaga onçakly mynasyp hem däl bolsa, Karkara gapdan giren mazyna ussa. Gowy geläýdiň, gyzym. Ýaňky Gurbana beren hekaýatymy saňa-da eşitdireýin. Adamçylykdyr. Nepi degmegem ahmaldyr. Hany geç, Bir dul hatyn yz-yzyna iki sany gyzyň arkasyny ýapmaly bolupdyr. Meken hatyn ekeni. Gyzlarynyň ikisine-de toýuň öň ýany sapak beripdir. Selhan kepele Karkaranyň henizem bosagada duranyna üns berip, oňa ýene içeri girmegi mürähet etdi. Emma Karkara näme üçindir öňki duran ýerinde galyp ýaşulynyň gürrüňine gulak asdy. Ol hatyn gyzlarynyň ikisine-de adamsy ertir turup gidende donunyň syýyndan çekip galmagy tabşyrypdyr. Gaýdyp gelensoň uly gyzy, Turup gidende şeýtdim welin, yzyna garap, ýyrşardy-da ötägitdi, diýipdir. Onda enesi, Bir oýnatgy ýigide sataşypsyň. Syrtynda durup-da, gurjak ýaly edip oýna-da ýör diýip, öwüt beripdir. Körpe gyzy gaýdyp gelende, Ýan ýoldaşym turup gidende synyndan çekdim welin, yzyna aýlandy-da, syrtyndan çekilenini şondan görüp, bilindäki gylyjyny gynyndan sogurdy-da, gapdalda oturan bigünä kişi ikä bölüp ötägitdi diýip. Enesiniň asla garaşmadyk habaryny beripdir. Enesi, Bir ganhor gedeme sataşypsyň. Ogluny kow, ägä bolaýmasaň, oň gulunjy indik gezek özüňi käböler diýip nesihat beripdir. Hekaýatyny soňlan ussa Karkaranyň ýüzüne serpdi. Keýgim, Nesip etse, senem bir ýat oba düşersiň welin, ýaňky-gürrüň ýatlagyn. Nepi degse-de deger duruberer. Kakara, Kel han kepeläniň hekaýasyny höwes bilen diňlese-de, soňky sözüne degişli edilip aýdylan goşmaçany welin halap durmady. Kel han aga, meň ýat oba düşäjegimi näbilýärkä? diýip, öz-özüne sowal berdi. Ýa-da men dogrudanam başga oba düşäýjekmikäm? Dükanyň gapysyndan eli orakly adam gelse, möhüminiň nämedigi düşnüklidi. Şonuň üçinem entek oragyň dişi barlanmanka gyz sorgunyp başlady. Oragyň ýöne bahana üçin getirilendiginiň üstüniň açylaýmagy ykbally. Emma Kerhan kepele oragyň dişini barlamanka naşaryk seretdi-de, burçda bir zada güýmenip duran Gurbana ýüzlendi. Şägirt, Bäri gel. Halypaň dirikä ondan ähli zady öwrenmelidir. Hor gelýän atlyny synla. Şol atyň öňki sag aýagynyň toýnagy ösüpdir welin, öwren bolmagy ähtimaldyr. Gurban halypasynyň öz ukybyna gezek gelende az-kem öwünjeňlik häsiýetiniň bardygyna-da belet bolansoň, onuň göwnünden turmak isledi. Ony nädip bilýäň, halypa? Atyň saga ýeňsesinde naňýan, diýip, Kerhan kepele murtuny sypady. Ynha, ol bedewi ömür büdremez ýaly edäýer. Toýnak bejerilýän gurallary alyp, Kerhan kepele daş çykdy. Dükanda ikiçäk garynsa-da, Gurban bilen sözleşmegi ýüregine düwüp gaýdanam bolsa, Tarkara aýgyt edip bilmedi. Birinjiden-ä, onuň diline Gurbana aýdarýar söz gelmedi. Ikinjidenem, ozal batyrlyk ederin öýtse-de, dükana gelip Gurbana gözi düşensoň, onuň dogumy zym ýat boldy. Gepleşmäge amatly pursady garaşyp ýören Gurbanyňam kalbyna taýynlap gezen onlarça sözünden biri-de aýdylmady. Ol ýöne dymyp durmazlyk üçin. Eliňdäki orakmy? diýdi. Ol beren sowalynyň gaty ýöntem bolmandygyna sowal aýdylan maly düşündi. Düşünse-de, şu mahal şol sadawar sowaldan gaýry gep tapyp bilmejekdigine akyl ýetirdi. Dişleri kütelip gidipdir, diýen Karkara orakly gürrüňden uzaga gidip bilmedi. Gurbanam Karkara-da indi çaga däldi. Emma aşyk-magşuklygyň Görmelisini görmeýän, akyllyny akmaga meňzedýän, akmagy akylly edýän, gorkakdan batyr gahryman ýasaýan düşnüksiz kadalary, baş alyp çykmaýan çylşyrymly öwrümleri bolýar. Kesesinden ýaňsygy ýylgyryp, garalaýmaly hereketlerde aşyk magşugyň gözi bilen garalsa, geň-taň bolmaýar. Gurban Karkaranyň elindäki oragy almak üçin oňa tarap ýöredi. Bary-ýogy üç-dört ädim ýoly geçýänçä, maýyna gelen pursatdan peýdalanmagyň pikrinde bolan ýigit oraň sapyna derek gyzyň goşaryny tutmak sirimi oýlap tapdy. Onuň eli gyzyň goşaryna tarap uzadam, emma haýsydyr bir garaşylmadyk güýç Gurbanyň eliniň hereketini üýtgetdi. Onuň barmaklary gyzyň ak goşaryna derek oraň gaty bir sapyny hem däl-de, demir tarapyny gysymlady. Şol pursat hem Gurban gyzy ýörite orak iş etmek üçin gelmändigine ýene bir gezek göz ýetirip, ak goşardan tutmadygyny ökündi. Sebäbi ýülmek bolany üçin diş edilmäge getirilen oragyň ýiti dişleri Gurbanyň barmaklarynda yzaly yz goýdy. Ýöne şol yza-da Tarharanyň oňa nähili garaýşynyň bardygyny tassyklady. Bolsa-da gyzy tarap süýşmeli ýigit tersine hereket etdi. Ol körüň aňyrsyna duwlandy-da, köneräk ýalyga dolmaly bir zat alyp çykdy. Köne ýaglyk gyza tarap uzady. Bu saňa ýadygärlik. Tarkara ýaglygyň içindäki zadyň nämedigini elbetde bilmeýärdi. Bolsa-da onuň gymmatbaha sowgat hökmünde kabul edip alan gyzyň näzik barmaklary özünden erkdir, sandyramaga başlady. Köne ýaglygyň içinde Tenli baýyň toýunda tüýnüge towsulyp alnan täze ýaglyk bardy. Anna güni Oraz çapynyň syrty bellenýärdi. Gün uly guşluk bolandan Kelhan kepele Nepes molla kowşut üsti ýokarky oba tarap ugrady. Suwuny peselden Tejen derýasy parahat akyp ýatyrdy. Goşa kenary bezeýän gamyşlar gizlin bir gürrüň edişýän ýaly ýuwaşja pyşyrdaýardylar. Suwuň gyrasynda wakardaşýan gurbagalaryň ýiti sesi gamyşlaryň pyşyrdysyny basyp, kenardan sogup çykýardy. Derýanyň edil gyrasynda başlanýan ýandak, çere tenli düz meýdany tozan siňen köne palata meňzäp, giň gözýetimi tutup ýatypdy. Her ýerde, her ýerde ýanlary torumly dokmäde düýeler otlaşyp ýören sygyrlar görünýärdi. Şol giň giden çäksiz düzlükde ýekeje düýp-de agaç ugry göze ilmeýärdi. Älem-jahan diňe düzlükden ybarat ýalydy. Töwerege nazar aýlan Gowşut özüne habar berýän ýaly pessaý ses bilen. Özi bir ýalaňaç meýdan welin, muň üstüniň gowgasyny! diýdi. Dogrudanam, ol sözler diňe Gowşudyň özi üçin aýdylan ýaly boldy. Ýoldaşlaryndan ses-seda çykmady. Gaýtam, esli salym geçenden soň, aýdylany eşitmedige meňzän Selhan kepeli Gowşudyň gepine dahylly däl başga gürrüň tapdy. Allatagalla hemme adam deň edip ýaratmaýar ekenok. Beýle aýgyt nirden kelläňe gelip görseň? diýip, Gowşut sowal berdi. Aý şu Nepes molla hakda oý etdim-de, aýtybm goýberdim. Taňryň özi käbir bendesine eçili bilýänini eçilýär, kä bendesine gulaksyz-guýruksyz. Bar senem il arasynda geziber diýip, ugur-alla ýasaýa goýberýär. Seňem gulak-burnuň ýerbe-ýer ýaly-la, diýip, Gowşut ýene dillendi. Burun bolanda näme, oň asla iý salmaýanam bolýa. Ynsap, mollany alyp gör. Hem okaýa, hem okadyp bilýä, gazalam düzýä, dutaram çalýa, hiç kimiň elinden gelmejek eýer bilen kelle-kem ýasaýa. Tüweleme. Käbir adama saňňy joşaýýar. Araky Ahaldan gelen myhmanam molla bilen gazal aýdyşyp oturdy. Ýogsa-da, molla, Ahal diýlen ýaly, gowşut şahyra ýüzlendi. Obada bolmamsoň, barybam bilmedim, Ahaldan myhman geldi diýip gulagyma ýetdi-le. Hä, bir dostumyz bardy, hal-ýagdaý soraşaly diýip aýdyberipdir. Üç gije ýatyp gitdi. Ahally garyndaşlaryň, Oňňudy niçikkä? Ne gep, ne gürrüň bar? Aý, goşt, olaryňam ýagdaýy biziňkiden ýagşy däl ýaly. Arpa bugdaýam bu ýyl gaty bir bitgin bolmandyr. Baryndanam, Bala çaga arpa ini ýenok diýýär. Ýene aşakky öňütlaň ýagdaýy olaňka görä erhalmyş. Ors patyşasy bilen söwda-satyk edýärmiş olar. Ors patyşasy olara howandarlygam etjekmiş. Asyl, biz hiç kim bilen il bolman ýaşaberemizde-de neneň niçik bolaýarka? diýip, Kel han kepele söze goşuldy. Sowala goşut jogap gaýtardy. Ýekäň çaň çykmaz diýenem gep bardyr, Pelhan. Bolanda näme? Bolanda, özbaşdak ýaşamak üçin iň bolmanda daşyň gorap duran arka lazym saňa. Duşmanyň gylawyny gaýtarjak leşgeriň bolmaly. Häzir türkmende şoň ikisem ýok, Pelhan. Ony seň özüň bizden gowy bilýäň. Olar dogry. Dogry bolsa, şu pursatda bize ýeke ýaşamagam başartmaz. Kiçi il ejiz il, garaşsyz bolup bilmez. Kiçi iliň erkinligi töweregindäki uly döwletleriň ynsana bagly, kiçi iliň özbaşdaklygy gapdalyndaky uly döwletiň sakgalynyň ýeke taýyna daýanyp saklanýar. Uly ýurt ojagazgaly islän wagty üzüp biler. Biziň basma erkinligimiz bolsa tölege bagly. Paç tölemekden ýüz dönderen günüň seniň erkinligiň gutarýar. Nepes molla, dowam et. Ors ýomyda arka durjakmyş, ýöne iňlisem ýomytyň içine jansyz salypdyr. Ors bilen il bolmaň diýip wagyz-nesihat geçýärmiş. Araky geçip giden Aladonly hem şolar ýaly jansyzlaň biri bolaýmasyn? diýip, Elhan şahyryň ýüzüne garady. Alla bilsin, Pelkanyň ala dony diýýänini hiç kim, haýsydyr bir ýurduň jansyzlary öýdüp çakym etmändi. Şonuň üçinem türkini gaty ýagdaýly bilýän, ol näbelli adam özüni Käbä baryp hajy bolup gelýän özbek ulamasy diýip atlandyryp, köp owaza düşläpdi. Zanny ynanjaň hem sadawar türkmenler bolsa Hajy aganyň göwnünde ikilik bardyr öýtýändirler. Umuman, Saragt türkmenleriniň Hywa bilen salgyt tölemek baradaky wadasyny hasap etmeseň, uly döwletleriň hiç biri bilenem penakär tutunmak hakda hiç hili wadalaşygy ýokdy. Şonuň üçinem Käbeden gelýän hajylara-da näme diýip çaklasaň çaklap oturaýmalydy. Ýöne, Günbatar ýomutlarynyň Orsýet bilen söwda-satyk gatnaşygyny açmagy Eýran döwletini, Has beterem dünýäniň köp ýurtlaryny özüne bakdyran iňlisleri biynjalyk edýärdi. Gowşut dagy Pataýara baranlarynda gapyda giňden ýazylan halatlaryň üstünde bir topar aksakal oturan eken. Salam helik alşyp aýyt tuwir edildi. Toýda-da, ýasda-da, haýsy ugurdan başlanam bolsa, gürrüň yzy şol bir äheňde türkmenleriň başyndaky kyn güne syýrygyp gitmegi indi adat bolup galypdy. Bu ýerde-de şeýle boldy. Oturanlaryň biri ýakynda çenli düzünde salyrlaryň üstüne bir topar aýmagyň dökülip, iki adamy öldürendikleri, bir süri maly hem alyp gidendiklerini edil şol wakanyň içinde bolan ýaly edip aýdyp berdi. Güberip oturan aksakgal ardynjyrykda Gowşuda ýüzlendi. Gowşut beg! Soňrak biziň obadan bir pukara gyzyny alyp gaçypdyrlar-da, ýene yzyna getiripdirler diýen gep gulagymyza ýetdiler. O ne ahwalat boldy? Gowşut näme jogap gaýdardygyny bilmedi. Ol Kakyranyň başyna düşen wakanyň gaýtadan köpçülige ýaýylmagyny islemeýärdi. Şonuň üçinem ol bir oňaýly jogap gaýtarmagyň üstüni edip otyrkaky Hankepele. Ýaşuly diýip sowal bereniň adyny ýada saljak boldy. Ýöne aksakalyň adyny tapmany üçin ýene bir gezek Ýaşuly sözüni gaýtalap oňaýmaly boldy. Ýaşuly, nebede, ir käte iňňäni iner edibem görkezäýýär. Ol gyz allybam açylana bir betniýet şeýtmäge meýil etdi. Gowşudyň ýetip gelýänini görüp ol ökje götermeli bolupdyr. Biziň özümizem bardyk şol ýerde. Serkanyň bolan wakany bozugrak aýtmagynyň astynda Sarkaranyň abraýyny goramagyň syry ýatyrdy. Asyl, şeýledir-le? diýip sowal beren aksakal Serkanyň jogabyny özüçe kabul etdi. Bolmanda-da, ýaman işe baş uran adamlar maşgalany ýene yzyna getiripdirler diýenlerine-de geň galypdym-la. Ozalky gelen bir topar adam turandan soňky ara düşen göwşeňlikden peýdalanyp gowşut. Ortaragda oturan daýawdan saryýagyz adamyň ýanyna geçip oturdy. Ozal il bilen bilelikde elleşen hem bolsa, ýaňadandan görüşdi. Bu hereket Gowşudyň ony gaýry oturanlardan tapawutlandyrýandygyna şaýatlyk edýärdi. Aýratyn üns berlen adama Arnaguly saryk diýerdiler. Arnaguly Mary saryklarynyň arasynda uly abraýdan peýdalanan edermen hem gaty namysjaň kişidi. Onuň häzir aýatda ýok atasy Oraz Jahan bilen dogan ýaly dostdular. Şonuň üçinem ol atasynyň dostunyň kyrkyna gatnaşmak üçin ýörite Sarahsa gelipdir. Gowşut bolsa Annagulyny ozaldan tanaýardy. Pessaý ses bilen saglyk-amanlyk soraşandan soň, Annaguly şeýle diýdi. Oraz akgamyzyň ruhuna sarpa goýaga-ýaly! diýip aýtdy Gowşut. Akgam bilen köp duz işen adam bolmaly. Seýlem bir seýil, sergezdançylygam bir seýil diýilişi ýaly, kem-ä Akgamyzy tirsegine galdyrdyk, hemem tanyş-biliş, dost-ýaryň güler ýüzüne gözümiz düşdi. Köp ýagşy edipsiň, Arnogul! diýip, baş atan Gowşut onuň aýdanyny söz bilenem tassyklady. Düşnüksiz bir zamana boldy. Taý-sebäp bilen görüşläýmese, her kimiň derdi-seri özüne ýetik. Soňra beýleki oturan ýaşulularyň hem goşulmagy bilen Gün gözeran alarman-çaparmançylyk hakdak gürrüň uly düşekde örüsini giňeltdi. Türkmeni biynjalyga salýan töwerekde döreýän wakalaryň beýanyny Arnaguly Haryp dowam etdi. Biziňem gürrüňimiz Öwrenje sazandaky ýaly şol bir heň ýagdaý bir meňzeş bolsa, çeňňem şoňa meňzeşdir-dä, diýip, Nepes molla Arnagulynyň gepini dowam etmäge iterdi. Men sarygyň kesik zat däl, ýöne men sarygyňam, Tekeýomydyňam gamly halyna iki didesi bilen gözýaş edýän saryk bolmaly. Ony araňyzda bilýäniňizem bardyr, gowşut aýdylany tassyklap başadansoň, Arnaguly dowam etdi. Men saý-sebäp bilen Hywa gidip geldim. Ýagdaýy öz gözüm bilen gördüm diýsegem, galat aýtdygym bolmaýar. Mädemin han Mara hem Saragta dökülmek üçin agyr goşun toplaýar. Ýagynyň haçan döküljegini aýdyp biljek däl, ýöne döküljegi welin aýdyň. Agyşandan näme habar, Arnaguly? diýip, Myhmanyň aýdanyndan ozal habarlydygyny aňdyran Gowşut sowal berdi. Agyşan hakynda-da entek Hywada gep-gürrüň ýok ýaly, diýip, Annaguly gysga jogap gaýtardy. Gowşudyň beren sowaly düýpli sowaldy. Köneürgenç medresinde sapak berýän asly bäherdenli Ak işan Gurbannazar ogly diňe öz doglup mekanyna däl, eýsem, tutuş Hywa sebitinde-de örän uly abraýdan peýdalanýan dinlardy. Hywada hanlyk derejesinde-de tutulýan uly işleriň köpüsini şonuň patasy alynmazdan başlanmaýardy. Çünki Mädemin hanyň özi-de Ak işandan wagtynda sapak alan adamdy. Goşunyň edýän aýgydyna görä, eger-de Mädemin han Mara ýa-da Sarahsa dökülmekçi bolsa, Ak işandan hökmany suratda pata alaýmalydy. Onuň iki sebaby bardy. Birinjiden-ä, Hywa hanlygynyň raýatlarynyň arasynda iň sarpaly işanyň ak patasy Ýeňşiň girewidi. Mädeminiň buýrugyny berjaý etmekden ýüz dönderse-de, hiç bir nöker ak işanyň sözüni ýykyp biljek däldi. Eger nöker şol işanyň patasyny berjaý etmese, ony Hudaý-ha ýalkajak däldi welin, ene-ata, dogan-garyndaş-da beýle ogluň ýüzünden sypajak däldi. Ikinjiden bolsa, Hywa goşunyň sapynda sekiz müňe golaý ýomut ýigitleri bardy. Mädemin han şol sekiz müň türkmen nökerini öz goşunynyň özeni hasaplaýardy. Üstesine-de, ýomut ýigitleriniň baş diregi Amanýaz serdardan Mädeminiň özi-de çekinmän durmaýardy. Ýemreli, Arabaçy, Garadaşly, Çowdur, Öküz, Gojuk, Garaçupa ýigitleriniň serdarlary-da Amanýazyň ýeke sözi üçin janlaryndan geçmäge taýýardylar. Mädemin han akmak däldi. Öwrümli pikir ýöredýän, inçeden yzarlamagy başarýan uly syýasatçydy. Türkmeniň üstüne çozmak üçin hataryna türkmen nökerleri hem girýän goşuna Türkmeniň üstüne çozmak üçin hataryna türkmen nökerleri hem girýän goşuna Türkmeniň özbegini diňleýänini ak işandan pata almak ýeňşiň ýaryny söweşip gazanmakdy. Oňa Gowşut hem gowy düşünýärdi. Hut şonuň üçinem ol Arnaguly saryga ak işanly sowal bilen ýüzlenipdi. Mädemin hanyň beýleki bir syýasatyndanam taragt türkmenleri baş çykarýardylar. Ol syýasat türkmeniň üstüne çozmagyň bahanasydy. Bahana üç bölümden, salgyt, Eýran bilen gatnaşyk, taragt tekeleriniň Mara göçmeginden ybaratdy. Ol bahanalaryň hiç biri-de kabul etmäge tekeler razy däldiler. Sebäbi ol şertleriň üstüsi saragtlaryň ýagdaýyny agyrlaşdyrmak üçin mazaly oýlanyp tapylan çirimdi. Ýöne goşunyň aýgyt etmegine görä, üç şerdiň iň agyry saragtlary Mara göçürmek şertidi. Ol Mädeminiň hem onuň geňeşçileriniň syýasy inçilik bilen tapan şertidi. Ol şert iki duşmanyňy çaknyşdyr-da, olar güýçden gaçansoň, özüň gan dökmän ýeňiji bol diýen, garşydaş ýurtlar arasyndaky gadymdan gelýän syýasatdan ugur alýardy. Bu ýerde bolsa, Mädebi saragtlary Mara göçürmek ýoly bilen Teke bilen Sarygy çaknyşdyrmalydy. Saragtlar Mara göçse, Teke-Saryk çaknyşygy Mädemiň goşulmasa-da hökmany suratda ýüze çykaýmalydy. Çünki Maryda saryklaryňam özlerine zerur gereginden zyýat ýeri ýokdy. Huwda. Bu çaknyşykda gaýtam ýaraşdyryjy wezipäni oýnan Mädemin çaknyşan iki türkmen tiresiniň arasynda galyp abraý gazanmagy-da mümkindi. Syýasat diýen namart sungatda şolar ýaly öwrümler hem bolýardy. Saryklary Mara göçürmek meselesinde Teke kes hudalarynyň, Hojam Şükürden özgesiniň gelýän netijesi birdi. Hiç kimde saryklary bilen çaknyşmak meýli ýokdy. Hojam Şükür hem şol pikirdedi. Ýöne ol Mädeminiň garşyna gidip bilmeýärdi. Gizlin syr diýilýän zat döwlet derejesinde-de, oba möçberinde-de gizlin bolup uzak ýaşamaýar. Gaýtam ol kähalatlarda gizlin boldugyça, gizlinden habardanam gaty tiz seýreýär. Mädemin hanyň gizlin syrlary-da şeýle boldy. Ýogsam onuň tarapsyz türkmenler babatda gurýan syýasaty häli-häzirlikde gizlindi. Ony hanlygyň ýokary derejesinde gulluk edýän barmak basyp sanaýman adamdan başgalar bilmeli däldi. Emma onuň entek amala aşyrylmadyk Ak işana ýüz tutmak baradaky niýetine çenli eýýäm tarapda bilýärdiler. Geň galaýmaly zat, Hojam Şüküriň on gün mundan ozal Mara eden saparynda bolan gep-gürrüňiň habary entek hanyň özi Mardynam ugramaka Saragta ýaýrady. Saryk aksakgallarynyň halypasy bilen işan Sary handan özgesiniň Mädeminiň niýetine Saryk bilen Tekäniň agyz birikdirip garşy durmak hakdaky pikirini Teke hany gollamandyr. Ony saragtlar eýýäm bilýärdiler. Şonuň üçinem Arnaguly Sarygyň oraz çakanyň syrkynda ol barada aýdan habary-da oturanlaryň gulaklaryna täzeçik bolup eşidilmedi. Oraz çakanyň öýüniň ýeňsesinden bir galla çykyş peýda boldy. Ol uzyn boýly, saryýagyrdan portap gojady. Gojanyň sag elinde. Uzyn boýy bir boýdaş bolup duran gargy kasaby bardy. Mütgel köýnegiň eteginden garynjygy görnüp duran dokuz-on ýaşlaryndaky oglanjyk bolsa onuň çepelinden tutup gelýärdi. Oglanjygyň özüne ölçerip dikilmändigi mese-mälim bildirip duran, tüýleri maňlaýyny basýan şypyrtmasynyň astyndan jyklaýan garaja gözler zordan görünýärdi. Ol töwerekden heder edýän ýaly gojanyň dyzyna gysylmyjyrak gelýärdi.

Ahyr onuň elini eline ýetirdi. Saýyl kişi, düşe üstünden, diýip, akakgalaryň biri kör goja oturmagy mürähet etdi. Gepläniň garry adamdygyny kör goja sesinden aňdy. Sakgallaş, biz Saýyl däl, biz ile-güne zepersiz aýlanyp ýören taňrybendeleri bolmaly. Taňrybendeleri, diýip, aksakal ýalňyşyny boýun alýan ýaly derrew onuň aýdan sözüni gaýtalady. Oturyň, sagamdadyň! Bu düşek dünýäden öteniň kyrkyny bellemek üçin atylan düşek bolmaly. Oturyň, degsin edip geçiň. Şeýlemi? diýen kör goja oglanjygyň egnine kakdy. Onuň hereketine düşbi bolup giden çaga gojany gowşut bilen Annaguly hanyň ýanyndaky boş ýere eltip oturtdy. Özi hem garrynyň gapdalynda aý ojasyna gurady. Ol ýat adamlara garynyny görkezmäge utanýan ýaly bil köýnegiň etegini çekişdirdi. Emma, aslynda, bollukdan biçilmedik etek çekileni bilenem uzamady. Gözleri akyllyja düşbüçaga birneme öňe eglip oturmaga mejbur boldy. Bu ýagdaýy üns bilen synlap oturan Gowşut oglany töwerekdäki gözlerden goramak üçin adamlaryň öňüni penalap oňa tarap düşdi. Oglan beýle herekediň manysyna düşündimi nämemi Gowsuň ýüzüne assyrynlyk bilen seretdi-de dikeldi. Olaryň öňünde tabak goýuldy. Pata ýeriň düzgünine görä tabak çalt yzyna gaýtdy. Ajygan bolara çenli, agzyna salanyny derrew ýuwdan çaga giden tabagyň yzyndan hantamaçylyk bilen garap galdy. Tabak äkidilenden soň hiç kimden rugsat soramadyk. Hör goja, Älhemdülillah, älhemdülillah diýip başlan dogasyny okady-da, asmana serip oturan uzyn barmakly ellerini ýüzüne syzdy. Oglan hem şol hereketi gaýtalady. Jaýy jennet bola bendäniň! diýen ýaşuly şondan soň sermeşdirip oglanyň elinden tutdy. Turaly balam, Turaly. Taňry bendeleri, namaňyz bar bolsa, ýene birini goýup gidiň! Diýip, Kör gojany başda düşegi çagyran aksakal dillendi. Kör goja aýak çekdi-de, indi aýtjak namasyny agtarýan ýaly, Gögüne garady. Keseräk durup, dodaklaryny müňkülletdi. Ol ýene gargy hasasyny goltugyna gysyp, name aýtmaga başlady. Oglanjyk bolsa kör atasynyň obama-oba aýlanyp, köp gezek gaýtalaýan sözlerini eşidip lejigen ýaly ojagyň başynda dik durup gazal diňleýän Şirinjemal ejä tarap manysyz seretdi durdy. Gojanyň soňky namasy hem iliň ahy, nalasy, agyr gün-güzerany hakdady. Gazalyny tamamlan goja ýola düşüberende eli tabakly Şirinjemal eje oglanjygyň ýanyna saklandy. Ol içi etden doly dogramaly tabagy öňe uzadyp, Al balam, Oraz agyňa degsin edersiň diýdi. Oglanyň eli tabaga tarap uzady. Şirinjemal eje öňki sözlerini gaýtalady. Şondan soň kör goja, Al-haý Molladurdym! diýdi. Molladurdy ilkibada dogramasyny niresine saljagyny bilmän aljyrady. Birdenem şypyrtmasyny çykaryp öňe uzatdy. Şypyrtmany dolduran etli dograma çaganyň gözüne hoş ýakdy. Agzyna işdämenlik bilen dograma salyp barýan horja neresse ahy-nalaly aýdymlary türkmeniň beýleki obalaryna-da ýetirmek üçin garry atasyny yzyna tirkäp hatardan saýlandy. Ýatda oturan märeke olaryň yzyndan gamgyn nazar bilen garap galdy. Günortanlar Kelhan kepele, Gowşut, Hojaguly üçüsi köwlän käşirlerini gura gaplap boldular. Tüňçe getirmäge giden Gurban hem wagtynda dolanmansoň, olar üç bolup tirkeşip derýa tarap ugradylar. Derýanyň ýoly ýarpylananda, gara atyny öz maýdalyna sürüp gelýän Penni baýyň ýanmyz ogly Mälik gabat geldi. Oňa nazary kaklyşan Gowşut ädim owurlap ýoldaşlaryndan biraz yza galdy. Gowşutyň tötänden gabat geläýse baý ogly bilen söz alyşyp görmek niýeti bardy. Çünki Kakara bilen bolan wakadan soň il içine ýaýran gürrüňde, şol işde Mäligiň ýegri dosty Kiçiniň eli bolmalydygy aýdylýardy, sebäbi Hywa hanlygynyň Marydaky dikmesi Nyýazmuhammet baý Saragtdan hem Murgap etrabyndan paç ýüklenen kerwenleri Mädemin hanyň gaznasyna ugratmaga taýynlyk görýärdi. Paç kerwenleriň ýany bilen Hemraguly hanyň nökerleri hem goragçy hökmünde gitmelidi. Ol mydama şeýledi. Mädeminiň göwnünden turmak isleýän Hemraguly han başarsa janly paç alyp gitmekden hem gaýtmaýardy. Paç kerweni Hywa gezek gidende janly paç göçermek başartmasa-da, ozal telim sapar gyz alnyp gidenligi barada il-gün içinde gürrüň bardy. Ot ýanmasy tüsse çykmaz. Aslynda, haýsydyr bir derejede hakykat bolmasa, beýle gürrüň döremeli däl ýalydy. Käbir adamlaryň aýtmaklaryna görä, Karkaranyň başyna düşen işiň hem şol janly sowgat bilen bagly bolaýmagy gaty ahmaldy. Ýurdy belet çapar. Kiçi kel hem gyz ogurlamakda esasy adamlaryň biri bolaýmalydy. Şol gep gulagyna ýeten hem. Ol barada mydama oýlanýan Gowşut Mäligiň obadan daşrakda gabat gelenini kem görmedi. Ol aladasyndan netije çyksa-çykmasa, ýatyp galandan atyp gal etmek isleýärdi. Ýöne, ol Kiçi Kel bilen sözleşmegi welin özüne juda kiçilik bilýärdi. Kelhan kepele bilen Hojaguly atlynyň salamyny alyp geçiberdiler. Olar yza gaňrylmadylar, Gowşudyň Mäligi saklanyna-da üns bermediler. Salamyna jogap alan Mälik at başyny çekensoň, Hyzmat, han aga! diýdi. Ol han aga sözüni ýaňsydylan ýaly aýratyn ketjikläp aýtdy. Menden hyzmat bolmaz, baý! Gowşut hem baý sözüni batlyrak aýtdy. Hyzmat ýok, gep bar. Gep bolsa aýdyber. Guşagyny çekdiren Gowşut agras görnüşe girdi. Il içinde gürrüň ugrunda bar bolsa, seň kiçi kel ýaly aşnalaňa aýtsana, ejize ganym bolmasynlar. Degerli hossary ýok maşgala ganymlyk etmek mert kişiniň işi bolmaly däl. Ejize ganymy Hudaý ýazgarýar, bendesem ýigrenýär. Taýagyň iki ujy bolýandyr, şonam bilip goýuň! Goşunyň sözleri gaty täsir etdimi nämemi, bu gezek Mälikiň sesinde agraslykdan gaýry äheň duýulmady. Beýle işlere meň dahylym ýok, han aga! Goşut jogapdan kanagatlanmasa-da, bir zada göz ýetirdi, Il içinde ýaýran gürrüň hakykatdan üzňe däl eken. Eger şeýle bolsa, Mälik goşgyň sözlerinden soň ör-gökden gelerdi, parahat geplemezdi. Ol diňe özüniň ol işe dahylsyzlygyny aýtdy, şunluk bilen hem ol dost-ýarlarynyň Akabat işden bihabar däldiginiň üstüni açdy. Başga gep-söz diýmän, Howşut ýöräberdi. Ol hereketiniň baý ogluna täsir edendigine ynandy. Sebäbi Mäligiň jylaw silkmänkä özüne garap baş atandygyny görüp galdy. Derýa kenaryna ýeten üç kişi el ýuwmaga-da ýetişmedi. Sag kenary syryp gündogardan gelýän iki sany gara göründi. Olar iki bolsalaram bir-birige söýenişip gelýändikleri üçin ýeke adam ýaly bolup görünýärdi. Beýle ýagdaýa geň galan Gowşut, Bu nä boluş? diýip pyşyrdady. Goşa bolup görünýän has bärräk gelensoň ýagdaýy birneme aýdyňlaşdy. Orta ýaşlaryndaky adam ýykylyp ýatmasa-da, hynjyramaty ýok ýaşula ýöremäge medet berip gelýärdi. Ýaşuly karkaranyň kakasy Daňataraga bolup çykdy. Derýanyň kenaryndaky jany sag üç kişi ony tanarlaryndan soň, begençden geň galmakdan ýaňa doňup galdy. Olar aňk bolup durdular. Telhan kepeläniň özüniň däl-de, başga kişiniň sesi bilen aýdylan ýaly. Daňatar geldi! Daňatar gelýär, adamlar! diýen habary onuň özünden ýoldaşlarynam ugry naçjan ýaly etdi. Üç sany epeý adam üç ýerden öňe haýdady. Saragtlaryň arasynda seýrek bolýan zat, üç sany erkek Daňatar agany gezek-gezegine gujaklaýardy. Känmahal bäri gözden gaýyp bolanam bolsa, aljyramakdan, tolgunmakdan ýaňa ýaşula tama salamyny bermekde unjuldy. Daňatar agany ilki gujaklan Kelhan uly adamyň göwresini gujaklanyny hem duýmansoň, gojany sag-aman oba ýetersiň öýtmedi. Emma ol beýle däldi. Gojanyň jany sagdy-da, ysgyny ýokdy. Hojaýynyň odun ýygmaga iberen ýerinde töwereklerindäkileriň gözüne çöp atyp gaçan Daňatar aganyň azyk-owkatsyz çöl-beýewan söküp ýörenine şu gün öýlän göni bir hepde dolýardy. Onuň goltugyna girip gelýän rehimdar adam bolsa, bir çaý içim salym wagt mundan ozal garaşylmadyk ýagdaýda gabat gelipdi. Aňyrdan ýetip gelýän Gurbana gözi düşen Kelhan kepele hata iş eden adama ýüzlenýär ýaly näme üçindir gaharly ses bilen, Derrew yzyňa gaýt-da oba habar ýetir! Daňatar daýyň gelýär, Daňatar daýyň! diýip gygyrdy. Az salym aňk bolup duran eli tüňçeli Gurban birdenem yzyna aýlandy-da, aýagynyň ýetişdiginden ylgamaga başlady. Goňşy gapyda alaja bag örüp oturan Ýasoltan ýeňňä-de hoş habar aýdyp geçmegi unudan Gurban öýe kürsap girdi-de, Karkarany görüp saklandy. Sandyraýan barmaklary bilen maňlaýynyň derini çaldy. Ol pojap-pojap gepledi. Daýym, daýym geldi! Karkara, daňatar daýym geldi! Karkara eşden habaryna ynanmazçylyk edýän ýaly ilkibada gözlerini petretdi. Birdenem süňňi ogşap, ysgyndan gaçdy. Gara tärimler hatar-hatar uklar, tüýnük, ýary görnüp duran serpik gyzyň şatlygyna goşulýan ýaly, onuň daşynda esli salym pyrlandy. Gurban Tarhara bir zat diýjek boldy, emma dili hereket etmedi. Şol mahal hem ýaş gyzyň Alajaklap gelmeginden bir zat haňan ýa Soltan ýeňňe bosagadan peýda boldy. Öýle namazyndan soň erkek adamlar galanyň ýanyna ýygnalmaly diýen habar obalaryň ýaşulularyna ýeteninden ilat biynjalyk boldy. Çagyrylanlar diňe erkek bolsalar-da, gelinleriň arasynda aýalam kändi. Köne galanyň öňi gyzan bazara döndi. Uzakdaky obalardan atly eşekli düýeli gelipdirler. Ulaglaryny daşarda çem gelen zada baglan adamlar garadyň içine girdiler. Şonuň üçinem atlaryň kişňemesinden, eşekleriň aňňyrmasyndan ýaňa garadyň daşynda at galmaga hem içindäkiden pes däldi. Aýallar erkek adamlara goşulman bir böwürde aýratyn otyrdylar. Olar zenanlara mahsus däl häsiýetde, edil ýasa gelen ýaly, ýektaýlaryny çümre bürenşip, gep-gürrüň bilen işleri bolman dymýardylar. Olar bolmasy bir howply mesele bardyr öýdüp howatyrlanýardylar. Kim adam siziň kimse dogan garyndaşynyň ýany bilen gaýdypdy. Erkek adamlaryň näme sebäbe görä gala ýygnanýandyklarynyň sebäbini bolsa olar bilmeýärdiler. Şol hem aýallary has-da alada goýýardy. Garaşylmadyk ýygnanyşyň sebäbini ýeke aýallar däl, heniz erkekler-de bilmeýärdiler. Diňe türkmenleriň üstüne mädemin çozjakmyş diýen çaklygy bardy. Agtygynyň golundan tutup kör gojanyň galada peýda bolmagy hemmäniň ünsüni özüne çekdi. Märeke sowlup, goja bilen oglanjyga ýol berdi. Oglanjyk atasyny Hojam Şükür hanyň il-ulus huzuryna gelende kabul edýän gala içindäki öýüne tarap alyp barýardy. Kör goja köne heňini gaýtalaýardy. Müň ýyl ýaşar, ganymlary tükeden, Ýygylsyn goçaklar saryk tekeden.

Garabagrym gana döndi, doganlar! Kör goja gazalynyň yzyndan, Mert boluň, goçaklar! Merdana boluň, goçaklar! diýip, aýallaryň deňinden geçip gitdi. Goja gidensoň, Penni baýyň aýaly Ogultäç eje gapdalyndan oturan Ýasoltan ýeňňä ýüzlendi. Wiý, Ýasoltan, peýwoç oljakmyş diýýärler welin, kör diwany gyzylbaş diýýän ýaly-la. Ýasoltan gaýtarar jogaby-da ýokdy welin, Atanazar diwananyň gelmegi bilen gowry kiparlanan märekäniň ýene garmagaly güýjäp başlady. Hemmeler baş hanyň öýüne tarap seredişdiler. Hanyň öýünden bir topar adam çykdy. Olaryň arasynda ile has bellileri Hojam Şükür, Oraz ýarly, Penni baý, häzirki ýagdaýda tesbisini elinden aýyrmaýan Seýitmuhammet işan bardy. Olaryň golşukdan özgesi galanyň ortasynda adamlardan saýlanmak üçin galdyrylan gum üýşmegiň üstüne çykdylar. Aýak üstünde duran Jemende kethudalaryň aýtjak habaryna garaşdy. Emma habar kän garaşdyrdy. Hojam Şükür hanyň ojagynda uzak mahal dowam eden maslahat, meseläni çözüm edenem bolsa gutarnykly boljaklara tüýkürilmändi. Esasy mesele ikisi. Ilatdan nöker ýygnap, berk goşun toplamak hem saragt ilatyna täze baş han saýlamakdy. Öňe sürülýän Orazýagly indi baş han wezipesine bellenmekden gojady. Hojam Şükür han maslahat mahaly Hywa hanlygy bilen bolmagy, Ata Akmar çaknyşyga taýýarlyk görmäge garşy çykdy. çaknyşygyň türkmenler üçin utulyş boljakdygyny nygtady. Şeýle hem ol häzirki agzalylykda baş han wezipesini hiç kimiňem özünden gowy oňarmajakdygyny aýtdy. Oraz Ýagly oňa derek baş hanlyk wezipesine Gowşut hany teklip edende bolsa, ol açykdan-açyk garşy çykmasa-da, köp manyly ardynma bilen nägileligini duýurdy. Maslahatyň başynda baş hanlyk aladasy üstüne ýüklenjek bolanda Gowşut. Çürt kesik razylaşmady. Ol basym Mara döküler öýdülýän Hywa goşunyna garşy çykyp, saryklary arka durmaly bolsa, ilden ozal atlanjakdygyny aýdyp, tutuş sarygty öň maşşy bellenmeliligini unamady. Onuň hem öz sebäbi bardy. Hojam Şükür han häzir il üçin düýpli alada etmese-de, onuň tarapdarlarynyň sany köpdi. Ol mekirdi. Gerek ýerinde gaty ugur tapyjydy. Şonuň üçinem ilatyň esli bölegi ony ýürekden gollamasa-da, aýdanyna kän bir ýok diýmeýärdi. Gowşudyň pikiriçe, Hojam Şüküre-de esli ynam bildirýän ilat onuň diriliginde han saýlansa özüne kä diýmäýjek ýalydy. Hojam Şükür daýy-ýegenliklerine garamazdan gönümelligini dogry sözlügi üçin Gowşudy onçakly halamaýardy. Goşgyň özi ýok ýerinde onuň adyna öwgüli söz aýdyldygy gödek bir zat diýmese-de, iň bolmanda, Öwezdurdy hanyň ogly dälmi diýip galýardy. Ol hem Gowşudyň il içindäki abraýyna şikes ýetirýärdi. Iliň tutuşlygyna saňa ynam etmeýän halatyna han bolup öňe düşseňem abraý gazanmajakdygyna Gowşut düşünýärdi. Oraz ýagly Seýitmuhammet işana ýüzlendi. Işan aga, jemagaty habardar etmeli. Aý, näme han, Seýitmuhammet işan hem ozal gutardykly bir netijä gelinmänligi zerarly ýaýdanylrak gepledi. Öwezdurdy hanyň ogluny maslahat bilýän bolsak, habar beräýmeli bolar-da. Hojam şükür özüne her niçik erk edýänem bolsa, bu gezek saklanyp bilmedi. Özi ýürekden unamaýan kişini bellesek, işimiz rowaç bolarmyka, adamlar? Bu ýerde Penniwaý başgalardan agzybirlik etdi. Ol näme üçindir bilindäki pyçagyň sapyna ýapyşyp gepledi. Şu mahala çenli-de Tekäniň işiniň rowaç bolan wagty bolupmy? Soňra ol Oraz ýazynyň ýüzüne seretdi. Bolýa edenimiziň ýakasyndan ebsitläp tutaýmasak, ol işe döwtalak boljak adam-ha tapylmasa gerek, han aga? Oraz ýazly ellerini owkalaşdyrdy. Işan aga, töwerek oňlaýan ýaly-la. Goşdam şu adamlar pata berse arkan gaýşyp durmaz-da. Seýitmuhammet işan dogumlandy. Ol aşakda ýaşulularyň guýrugyna garaşyp duran Jally jarça tarap elini bulady. Jally jarçy ýanyna gelenden soň işan buýruk beriji äheňde gepledi. Baş han edilip Gowşut han ibn Öwezdurdy serdar bellenýär diý. Özüň-de çynyň bilen gygyr, zeminde eşitmän galmasyn! Jally jarçy ol tabşyrygy edil Seýitmuhammet işanyň isleýşi ýaly berjaý etdi. Gowşudyň ady tutulandan Hä! edip içini çeken Ýazsoltan ýeňňe özi bilen gepleşýän ýaly, Bu nä habar boldy? diýdi. Bolmaly habar-da! diýip pyşyrdy gulagyna ilen Ogultäç eje derrew jogap gaýtardy. Soňam göýä goşunyň san saýlanjagyna ozaldan garaşyp, oňa berk ynanyp ýören ýaly, baý aýaly tolgunman gepledi. Äriň il derdine ýarasa oňa ýetesi näme bar? Bu iş gaty bolaýan iş. Sen geň galyp içiňi çekip oturma-da, oň bolsun diý. Baý aýaly kethudalaryň duran tarapyna garady. Ana, özem öňe süýşdi. Dogrudanam şol mahal Gowşut öňe saýlandy. Ol Seýitmuhammet işanyň golaýyna baryp durdy. Işan aga! Näme diýiljegini öňünden bilýänligi üçin Seýitmuhammet işan tesbili ilini kelemenledip Gowşudy geplemäge goýmady. Il oňlasa, atyň soý diýipdir ata-babalarymyz Gowşut beg. Il seni oňlasa. Sen-de ili oňlamasaň hata bolar. Sen Saragt iline başkan bolmaly, Gowşut han. Sen Saragt iline başkan bolmaly, diýen sözler Gowşuty aljyratdy. Ýap-ýaňy aýtmak üçin häzirlän sözleri-de hakydasyna gelmedi. Birdenem ol, Işan aga,

Seýitmuhammet işan, Eýýäm pata berip ugranda, ýagdaýyň hakykada öwrülip barýandygyna göz ýetiren Gowşutyň aýagynyň astyna ot basylan ýaly boldy. Ol ýene-de bir ädim süýşüp, edil alkymyna baranda, işanyň halpyllap ýatan bolla nikilen ýeňinden ýapyşaýjak ýaly göründi-de saklandy. Ýaýdandy, ullaň dem aldy. Duruň, işan aga, garaşyň! Garaşyň sözünden soň pata bermek üçin elini ýokary göteren işan gowşudyň indi razylyk berjekdigine ynanan ýaly garşylyk görkezmän, goluny aşak goýberdi. Gowşut adamlara seretdi. Seretdigiçe hopurgady, alada batdy. Onuň özi-de şol duranlar ýaly adaty adamdy. Geçen ömründe gazanan günäsi-de bardy, eden sogaby-da. Ol Müň dost az, bir duşman köp diýen nakyly gowy görýärdi. Emma onda-da hemme adamlara bolşy ýaly, dostam bardy, duşmanam. Şol mahal ol baş han bolmagy boýun alaýsa, özüne bir topar duşman hem gazanjakdygy barada oýlandy. Çünki edilen günä işe günä derejesinden pes çäre görseňem, sahawat iş eden ýat adam hakda-da gürrüňem ýok. Ozal özüňe hormat goýan dostuň-da seniň üçin duşmana öwrüljekdi. Görnüp duran günäsine mertlerçe boýun almaýan ejiz adamlaryň hem ýaşaýan dünýäsiniň biasyr düzgüni şeýledi. Bulutsyz asmanyň ýyldyzlaryna meňzeş müňlerçe göz goşuda tarap gönügitdi. Olar dürli-dürli pikirli, dürli-dürli adamlaryň gözleridi. Uzak asmandaky ýyldyzlaryň nämeden ýasalandygyny bilmeýän goşut özüne. Golaýdan garaýan gözleriň-de nähili many bilen bakýanlyklaryny bilmeýärdi. Uzakdaky asman ýyldyzlaryň nämeden ýasalýandygyny bilmek Gowşut üçin hökmanam däldi. Ol alysdaky ýyldyzlar bilen iş salyşmaýardy. Ýerde ýaşap ýören Gowşuda olaryň aladasy hem ýetmeýärdi. Emma ýerdäki ýyldyzlaryň barkyllysynyň manysyna düşünmek onuň üçin möhümdi. Şol gözleriň manysyna düşünmek tutuş geljegiň manysyna düşünmekdi. Häzir goşuň ýanynda il üçin haýsydyr bir möçberde bähbitli işler eden, il gamlananda gamlanyp, şatlygynda şatlanan adamlar durdy. Goşuda garaýan gözler olara-da garaýardy. Ýöne şol adamlara goýulýan hormat özüne-de. Goýulýarmy, goýulmaýarmy, Gowşut bilip bilmeýärdi. Şoňa göz ýetirmän hem han bolup öňe düşmek manysyzdy. Ony seljermek hem bir salymyň işi däldi. Adamlar bilen iş salyşmalydy, toýa-ýasa gatnaşmalydy, ýowuny Ärkaşa girmelidi. Garaýşynyň manysy näbelli adamlaryň arasyndaky maslatlary Goşuda ozaldan belli adamlaram bardy. Olar hem hil-hildi. Olaryň arasynda il-güne zerur gönük gylyç diýrip janyndan geçjeklerem, ozaldan gelýän galp abraýa bukulyp, il içinde ýalan hormatdan peýdalanyp ýörenleri-de bardy. Şolardan birnäçesi baş hanyň ornuny eýelemek arzuwyndady. Emma şu mahal olar ses-üýn çykarmasalar-da, sanly ykbalynyň çözgüdine biparh garamaýardylar. Olaryňam başga ýola öwrüläýmegi ahmaldy, çünki adalatly kişiden adalatly dostlary daşlaşmak bilen bolýar. Telim oduň arasyna düşensoň, agyr oýa batyp, esli salym erkini elinden gitiren Gowşut garaşylmadyk ýerden janlandy.

Ak salymlyk ýuwaşan deňiz tolkuny ýaly, haýsy heňdedigi näbelli gowur täzeden möwç aldy. Birdenem garaşylmadyk halda ol gowur ýatyşyp, galanyň içinde iň salalyk aralaşdy. Gowşut ýene bir gezek öňki beren sowalyny gaýtalady. Gaýtalamasynyň üstünde şeýle ýetirdi. Ertirki gün oňlamadyk diýmäň, ýüz göreniň ýüzi gursun, wagt geçensoň ökünip, aýtmaly gepiňizi şu mahal aýtsaňyz, meň üçinem, siziň üçinem bähbitli bolar. Çekinmäň! Ýene şol düşnüksiz ugur ýaňlandy. Kowşda golaýrak duranlaryň sesi aýyl-saýylrak eşidildi. Biz saňa bil baglaýarys. Biz razy. Nanly bol. Adyl bol. Ol sözler gulagyna ýeten Seýitmuhammet işan pata bermäge häzirlendi. Emma Gowşut ýene oňa ýol bermän, märekä ýüzlendi. Eger siz unaýan bolsaňyz, menem razylaşmaly bolaryn. Agyňyza bile aglap şatlygyňyz şatlanaryn. Biz unaýas. Jemagat seni gollaýar. Gowşut täze gamyşly ak öýe tarap elini sallady. Onda hol ak öýi görýäňizmi? Inçeli ýogynly sesler jogap gaýtardy. Görýäs. Hanyň öýi. Hojam Şükür hanyň öýi. Görýän bolsaňyz, diýip, Gowşut dowam etdi. Görýän bolsaňyz, Gamşy bilen Durlugyny aýyryň-da, şol öýe getirip, meň üstümde dikiň. Tümmegiň üstünde duran kepzalar bir-birine geň alyjy nazar bilen seredişdiler. Märeke tarapdan bolsa gülki gowur göterildi. Käbirleri saklanyp bilmedi. Bu nä boluş? Hanyň öýi bilen näme işi barka? Biz-ä düşünen däldiris. Bizem düşünmedik. Köp kişiniň gözüne gamşy dürlügi aýrylan tärimiň arasyndan ýolbarsa meňzäp oturan täze han göründi. Oňa düşünenler baş atdylar, düşünmedikler bolsa ýagdaýa täzin tomaşa höwpünde garap, keýp çekmek bilen ýylgyrdylar. Gowşut, geljekde iş salyşmaly adamlarynyň arasynda bu trime düşünip, baş atjakdan düşünmän ýylgyranlaryň sanynyň köp boljakdygyny öňündenem bilýärdi. Haýran galmaly ýagdaý, täze saýlanmaly hanyň jemagat üçin düşnüksiz hem geň bolup duýlan ilkinji buýrugy, märekäniň Ol buýruga bolan haýran galyjylykly äheňini eşidip duranam bolsa, Hojam Şüküriň ýüzünden öňki tersi üýtgemedi. Ol edil şeýle oýun edişmäge täze saýlanjak han bilen öňünden wadalaşan ýaly göni bir suratda öňe seredip durmasyny dowam etdi. Hojam Şüküriň özi aladalanmasa-da, oňa derek biynjalyk bolan adam tapyldy. Ýene galmagal güýjedim. Nämäniň nämedigine göz ýetirip bilmeýän adamlar ýene bir-birege sowal berdiler. Bir seretseň, çaga oýny ýaly bu herekediň ýöneligine oýlanyp, tapylmadygyny çaklap, onuň sebäbini gözlänem boldy. Diýseň-diýmeseň, şo ýerde bir syr bolmaly. Näme syr bolsun? Bezemen süňňi gurat ak öýi ýok adam Han saýlanyň bahanasy bilen arrygyny gynaman ak öý edinmek isleýär. Bu ýerde şondan haýry hiç hili syr bolmaga haky ýok. Äý, goýsan aýt köp bilmiş etmäňi. Gowşut diýilýän adam alty sany Köki çüýrän tärim bilen on oýnam uga abraýyny çalyşjak adammydyr? Ol nä ilden üýtgeşikmi? Üýtgeşikdigini gözüňe basyp ýör ahyry. Kimmiş ol gözüme basar ýaly? Gözümiň golaýyna bir gelsin, göze basmagyňam aýratyn şahwy bolmaz. Iki ýyl bendilikde oturan garyp oglany bir jimlik çykarman getiren kim? Gowşut dälmi? Gajar üstüne gara kelläni etege salyp gidäýmek her öňýeteniň syrtyndan çykanok ahyryn. Gowşut öz piriminiň amala aşyrylýan pursaty iki taraplaýyn çaknyşygyň, hatda gan dökülişigiň bolaýmagyna-da garaşýardy. Ýöne, iş işden geçibermek derejesine ýetse bolaýmaly ahwalatyň öňüni almagy başargyn geçýärdi. Ol öz gurýan syýasatynyň nähili derejede netije berýändigini iş ýüzünde barlap görmese welin, aksakgallar niçiksi mejbur etseler-de, baş hanyň garamatyny boýnuna almakçy däldi. Çünki, hojam Şükürden belent sarpa goýmaýan bolsa, Hojam Şüküriň hut özi-de gapdaldan garap durka, adamlaryň onuň öýüni ýerinden goparyp, gowşudyň üstüne dikmeli däldi. Şol işiň amala aşyrylmagy ýa-da aşyrylmazlygy ýagdaýy gutarnykly hem anyk-aýdyň etmelidi. Gowşudyň aýgydyna görä, bu gün bir ak öý babatda biriniň ýüzi üçin onuň sözüni ýykyp biljek adam, Erteki gün has lomaý meselede Hojaň Şükürýalynyň sözi üçin goşunyň ýüzüni garartmakdan daşda durmajakdy. Geň zat, ýokarda duran kethudalarym ýa-da goşunyň syýasatyna düşünmeýänlerem, ýa-da düşünip oňlaýanlaram ol herekede ýagşy-ýaman öz bahalaryny bermeýärdiler. Märekeden bölünen bäş-alty sany orta ýaşan adam öňe saýlandy-da, belentlige golaý gelip durdy. Yzdan ýene bir topar ýigit hem çykyp, öňki gelenlere goşuldy. Sagdan-soldan gelenler bilen öňe saýlananlaryň sany elli-altmyşy ýetdi. Olaryň arasynda bili gylyçlysy-da, egni gara myltyklysyda bardy. Köpçülikden bölünenleriň arasynda boýy pes hem bolsa, eginleri üwlenip duran, gözleri uçgunly, gyrpyl sakgally biri Gowşuda ýüzlendi. Han aga, Hojam hanyň öýüni şu belentlikde üstüňe dikmelimi? Gowşut jogap gaýtarmaga derek agyr märekä tarap garap, sowal berdi. Hanyň öýüniň meň üstüme getirilip dikilmegini unamaýan barmy? Murty jaýtaryp duran bir ýigit öňe saýlandy. Men bar. Başga-da adam barmy? Hojam Şüküriň öýüniň gozgalmagyna garşy duran şol jaýty murtuň täk özi bolup galmady. Onuň ýanyna ýene iki sany adam geldi. Söze garaşylmadyk bir waka boldy. Hojam Şükür agar köpçüligiň öňünde daýawlygyndan ýaňa ilden saýlanyp duran birine tarap elini salgap-da, Ata kişi! diýip gygyrdy. Hany seň meň üçin janyňy gaýgyrmajakdygyňa beren wadaň nirede? Gowy şu-da öý gerek däl ahyryn, akmak! Ýa sen akmak däl bolanyň sebäpli öňe çykman durmuň? Gygyrmasyny goýan han sözüni pyşyrdy bilen tamamlady. Türkmen ony tutunýan dostlarda şeýleräk-dä, belki, özi ýalydyr. Ata kişi köpçüligi perde tutunyp, özüni görer gözlerden gorajak boldy. Emma ol mähnet göwresini töwerekden gizläp bilmedi. Hemmeler oňa tarap seredişdiler. Ýagdaýa düşünen Gowşut öý göçürmek üçin öňe saýlanan topara ýüzlendi. Öý göçürmek möhümi bitdi hasap edýäs goçaklar, işiňiz rowaç bolsun! Ýüzlenilen adamlar köpçülige goşulyp gidensoňlar Gowşut Oraz aga tarap seretdi. Ol baş atdy. Seýitmuhammet işanyň giň hem uzyn ýeňleri ýokaryk galdy. Pesde duran märeke hem işanyň hereketini gaýtalady.